Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju tmintax. Meta l-aħwa George u Anton Barbara marru lura d-dar wara l-laqgħa tas-soltu fl-ispiżerija ta' Sur Slough, intebħu illi kien hemm żiemel maġenb il-bieb ta' barra. L-aħwa tħassbu u daħlu bil-għajma ġewwa. Hemm, sabu lil ħuhom Ġensù jirrakkonta lil ommu u lil oħtu x'għadda minn għalih kemm dam maħrub minn Malta. Wara ftit, issemgħet il-biċċa taċ-ċanfira tal-Konti Manduka. Lil Ta' Barbara thomx jifhmu illi lil ibnu ma ridux ikollu x'jaqsam magħhom. Fuq din Ġensù ħa għalih u bħal deher illi kien se jżommielu fil-komma lill-Konti Manduka u lil ibnu. Ċensu Barbara wera lil Napuljun bix-xewqa li kellu biex ikun hu li jidħol bl-armata Franċiża ġewwa l-Imdina. Napuljun ma ċaħedilux din ix-xewqa għaliex kien iġibu ħafna. U hekk ġara għaliex daħal fl-Imdina f'ras l-armata bla ma anqas ġie sparat tir wieħed biss. ta' Pampalun li kien, b'leħel għoli, wissa lill-kbarat Maltin illi l-Belt tal-Imdina issa tagħraf bħala sid u kap tagħha lill-Ġeneral Napuljun Bonaparti. Filwaqt illi ġerra għajnejh fuq il-ġurati u l-kbarat kollha, donnu biex idaħħlilhom f'rashom il-kliem tiegħu. Din il-belt, mil-lum 'il quddiem, tagħraf biss bħala sid u kap tagħha lil Napuljun Bonaparti, ġeneral ta' Franza, u hu jistma lil kulħadd Talli hu libertà, egalità, fraternità! Xi wħud mill-kotra stagħġbu meta semgħu 'l dak il-kaptan ta' Franza jitkellem bil-Malti u ċapċpu jdejhom. Imma oħrajn li kienu jafu u kellhom għira għalih baqgħu ħiemda. Dik li taħt Napuljun kulħadd kien se jkun xorta waħda ma niżlitilhomx is-sinjuri tal-Imdina li kienu mdorrijin jaħkmu u jħalltu u jaqsmu bejniethom l-Imdina. Il-belt qadima ta' Malta, li matul is-sekli kienet bosta drabi waqfet u tefgħet lura lill-għedewwa, issa waqgħet f'idejn il-Franċiżi bla ma sparat tir wieħed. Fetħet il-bibien għas-sidien il-ġodda u niżlet il-bandiera tas-soltu bħal Ma qarrej jaqleb folja ta' ktieb. Ċensu Barbara daħal rebbieħ fl-Imdina, imma ma damx f'dik il-belt. Qassam is-suldati fuq is-swar, sab post tal-fizzjali fil-palazzi tal-kbarat, okkupa l-banka tal-ġurati u l-offiċċji oħra tal-gvern. Ħareġ ordnijiet lill-kapijiet tal-poplu u wissiehom kif kellhom ireġgħu f'isem Napuljun. Imbagħad ġabar l-ajjutanti tiegħu u niżel lejn il-Belt Valletta biex jagħti l-aħbar tar-rebħa lil Napuljun. Napuljun Bonaparti ma sabx ruħu tajjeb fil-palazz tal-Banka tal-Ġurati għax wara 24 siegħa mar joqgħod fil-palazz ta' Parisio fejn sab is-sidien ta' hemm jistennewh fil-bieb. Is-Sur Paul Parisi u s-sinjura tiegħu aktar ħadu pjaċir bl-unur li ġabet fuqhom il-mawra għandhom ta' Napuljun milli ħadu bih innifsu, imma s-Sinjura Bettina, li hi wkoll kienet fil-bieb tilqa' lil dak il-ġeneral il-kbir ta' Franza, ħasset ruħha f'sakra ta' hena li ma tistax titfisser u, Stħajlet ruħha qisha messet is-sema b'subgħajha. Fl-aħħar hi kienet laħqet il-quċċata tal-ġieħ u tal-kburija. Kienet ilha snin tħabrek u titħabat biex tasal hemm fuq, mnejn setgħet tiddandan u tisserdaq binkejja l-għira ta' ħbiebha u l-mibegħda tal-għedewwa tagħha. Is-Sinjura Bettina kienet ħajret lis Sur Pawl Parisio u lil oħtha, is-Sinjura ta' Sur Pawl, biex jistiednu 'l Bonaparte fil-palazz tagħhom, u huma, aktar għal għajn in-nies milli għal ħaġ'oħra, laqgħu għandhom 'l Napuljun, u ħallewlu l-kmamar kollha ta' fuq fejn joqgħod. Dak il-ġeneral famuż dam sitt ijiem f'dak il-palazz. u f'dawk is-sitt ijiem qaleb il-Malta ta' taħt fuq. Napuljun Bonaparte kien fil-Palazz ta' Parisio, imdawwar bil-kmandanti, kapijiet u kbarat Franċiżi u Maltin. Min kien qiegħed jgħid lill-ġeneral kif rebaħ xi naħa ta' Malta, min kien qiegħed isemmilu fuq l-imġieba tal-poplu, Min jagħrfu fuq il-bidla li messha ssir mill-Gvern tal-Kavallieri għall-Gvern tal-Franċiżi? Kien hemm il-Ġeneral Berthier, Desai, Kleber, Davout u Murat medijin jitkellmu bejniethom fuq l-armata u ftit jimpurtahom mill-għamla tal-Gvern ġdid ta' Malta. Iżda kien hemm ukoll oħrajn bħal Vaubois, Bosredon, Carozon d'Angly, il-Kanonku Caruana, is-Sinjura Bettina, Ċensu Barbara u Pietru Doublé li kellhom interess kbir fit-treġġija ġdida ta' din il-gżira. Napuljun kien qiegħed jismagħhom u jiżen f'moħħu dak illi jgħidulu bla ma jorihom il-ħsieb tiegħu. Ċensu Barbara, illi kien jaf ifendi kelma f'ħinha u f'waqtha, qal il Napuljun. Ġeneral, il-poplu, qabel jaċċetta treġġija ġdida, jistenna minnek ħaqq u ħniena. Dawk il-ħafna arjuż kbar, kollha mxemmqin biex juru għarfhom u setgħethom 'il Bonaparti, Daru f'daqqa lejn Barbara u ħarsu lejh b'ċira bħallikieku kien indaħal fejn ma jesahx. Imma Napuljun, li kien iġib tajjeb lil dak iż-żagħżugħ mimli ħeġġa, resaq lejh u filwaqt li xeħet għajnejh fuqu, qallu b'leħen għoli biex jisimgħu kulħadd. Ah, ilħaq, jeħtieġ issir qabel kollox! Il-ġenerali waqfu mill-kliem tagħhom fuq il-gwerra u l-kbarat siktu mill-għidut fuq il-Gvern, kollha dawru wiċċhom lejn il-Kap il-Kbir illi wara ftit issokta jgħid. Jekk hawn min qiegħed ibati minħabba n-nuqqas tal-ħaqq, jeħtieġ, jeħtieġ ikun meħluż! Ċensu Barbara, illi ma kienx jibqa' lura u kien jaf jipprofeta ruħu mill-okkażjoni, ħa bixra ta' wieħed li għandu ħsibiet kbar f'moħħu u, b'leħen mitfi, qal lil Napuljun. Hawn ħafna nies f'qiegħ ta' ħabs għax xtaqu jaraw il-Franċiżi f'din il-gżira u oħrajn għax riedu jeħilsu mill-madmad tal-Ordni. Għal dan il-kliem ta' Barbara, Bonaparti deher imbegħren u ħosbien u l-oħrajn baqgħu siekta u mifxulin. Imbagħad, is-Sinjura Bettina, biex turi kemm kienet taf kollox, qalet, Erbat ijiem ilu, il-ħabib tagħna Bosredan kien fil-ħabs ta' San Telmu għax ma qabilx mal-Gran Mastru. Iċ-ċittadin Bosredan ħaqqu kull tifħir għall-ħidma tiegħu biex wasalna fejn aħna llum. Qal Ċensu Barbara u Wara li waqaf għal ħin wieħed biex donnu jagħtihom iż-żmien jifhmu sewwa dak li qal, issokta. Imma Bozredan illejla qiegħed hawn magħna, ħieles u ferħan, filwaqt li l-oħrajn li daħlu l-ħabs wisq qablu għadhom hemm, ibatu l-ħruxija u l-kevrija. Wiċċ Napuljun tqarras u xrara ta' qilla Dehret tiddi f'għajnejh. Baqa' sieket. Imma dik is-sikta kienet qisha l-ħemda ta' qabel it-tempesta għax wara ftit dar bil-għerra lejn Boss Gradon u staqsieh bil-ħatfa. Għax ma semmejthomlix lil dawn in-nies, eh? Huma ħafna? Min huma? Boss Gradon li ma kienx jistenna l-kliem se jinqaleb fuq hekk, tfixkel U beda jlaqlaq. Imma Barbara, Barbara ra li kienet ġietu x-xoqqa f'moxta. U wieġeb hu. Għax hawn ħafna li qegħdin jistennew il-ħelsien minn għandek, Ġeneral. Bħalissa jien qiegħed niftakar fit-tnejn Dun Gejtanu Mannarinu, dak il-qassis qalbieni li wisq qabel ma wlied Franza qamu kontra l-ancien régime u ħabtu għall-Bastilja, hu ħadha kontra l-Gran Mastru, qabad taħt idejh il-Forti Sant'Enn. Dak il-patrijott ilu 24 sena maqful fil-ħabs. Bonaparti baqa' Qisu mibluh, b'għajnejh iħarsu fil-bogħod, donnu mitluf fi ħsibijiet kbar. Imbagħad dar lejn Barbara u b'leħen imqanqal staqsieh. Liħoh, liħoh, min hu? Min hu liħoh? Mikiel Anton Vassalli. Żagħżugħ għaraf moħħu fuq il-kotba xeħtuh il-ħabs għax deherlu illi l-Maltin imisshom ikollhom sehem fit-traġija ta' pajjiżhom u kiteb illi l-ilsien Malti jista' jaqdi lill-Maltin aktar minn ilsna barranin. Il-Kanonku Caruana nstamgħat u f'għawra demm telgħet għal wiċċu. Is-Sinjura Bettin, li xejn ma kien jaħrab minn taħt għajnejha, indunat bid-dehxa li ħa l-kanonku, resqet lejh u stednitu joqgħod bil-qiegħda ma' ġenbha. Dawk it-tnejn kienu jaqblu bejniethom. Il-kanonku Karwana ma kienx jaħmel lil Vassalli u s-Sinjura Bettina ma kinitx ġerraħ lil Barbara. Imma minkejja tagħhom it-tnejn, Napuljun qal kelma u l-jum ta' wara Don Gejtanu Mannarin u Mikiel Anton Vassalli ħarġu mill-ħabs. B'hekk Ċensu Barbara, bis-saħħa ta' Mannarinu, ħeles mill-ħabs lil ħabibu Vassalli u żamm il-kelma li kien ta lil ħutu. Il-Ġeneral Bonaparti kellu għaġla kbira biex jitlaq minn Malta għax it-tir tiegħu kien għall-Eġittu u barra dan hu kien imbeżża' mill-flotta ta' Nelson li kienet qiegħda tħuf fil-Punent tal-Mediterran biex taqbeż fuqu. Għalhekk hu għażel in-nies li seta' jorbot fuqhom biex imexxu l-Gvern tal-gżira wara li hu jitlaq minn Malta. Ħatar il-Ġeneral Claudio Belgrand de Vaubois bħala Kap tal-Gżira u Kmandant fuq kulħadd u għażel fost l-oħrajn, iċ-ċittadini Reynaud d'Angly u Jean Bozredon, il-Kanonku Franġisku Saverju Caruana u s-Sur Luigi Doublé bħala membri tal-Kommissjoni tal-Gvern. Kulħadd stenna illi Ċensu Barbara jkun magħżul ukoll. Iżda għalih kien hemm biċċa xogħol oħra. Meta Napuljun daħal jagħmel żjara fil-knisja ta' San Ġwann, u wrewh id-driegħ ta' dak il-qaddis tant għażiż għall-kavallieri, lemaħ ċurkett ta' ġmiel u siwih bla tarf f'wieħed mis-swaba' ta' dik l-id mgħaddma. Dak il-ħali medd idu Bil-għala kollha qala' ċ-ċurkett mir-relikwa u daħlu f'sebgħu ta' idu x-xellugija, filwaqt li dar lejn ta' madwaru u bi tbissima fuq fommu qalilhom. Hawn joqgħod aħjar ma jidhrilkomx? Il-Ġeneral Murat ukoll kienet ġiet f'idejh kullana ta' ħaġa għarfien tiswa d-djamanti. Kemm Bonaparte kif ukoll Murat kienu ħallew warajhom f'Pariġi l-għaxqa ta' qalbhom, wieħed kien mitluf wara Ġużeppina, l-ieħor kien mogħmi wara Marija Karolina. It-tnejn xtaqu jibagħtu għelm ta' mħabbithom lil ħaninithom u ma setgħux isibu aħjar minn dawk iż-żewġ ħwejjeġ prezzjużi. Bunaparti ħtieġlu wkoll li jibgħat dispaċċ dwar ir-rebħa tiegħu f'Malta lid-Direttorju Franċiż. Billi għal qadja ta' reqqa bħal dik dejjem jintbagħtu tnejn min-nies, Bunaparti għażel wieħed mill-kolonnelli tal-Istat Maġġur tiegħu u lill-kaptan Ċensu Barbara u lil dan tal-aħħar talbu wkoll biex iwassal ir-rigali lil Ġużeppina u lil Marija Karolina. Dak id-deffusi Barbara feraħ mhux ftit għal dik il-għażla ta' ġieħ, imma hu hu kien għadu jgħewden fuq l-imġieba mqita illi biha l-Konti Manduca kien firet l-ibnu Ewġen minn Margherita. Dak kien tort mhux biss għal dik ix-xbejba, imma għal dawk ta' Barbara kollha. U huma ma kinux nies li jħallu min jitla' fuq rashom. Fid-daħla tal-Imdina, Ċensu Barbara kien inqeda bir-rebħa tal-Franċiżi biex irieax lill-Konti, imma hu, hu xtaq jagħti tbeżbiża lil bin il-Konti wkoll. Għalhekk, hu nqeda bil-ħbiberija ta' Napuljun biex jasal għall-ħsieb ta' moħħu. Meta dak il-ġeneral u Murat fehmuh x'kellu jagħmel biex iwassal ir-rigali tagħhom, hu wera ġibda kbira lejn Franza u fisser ix-xewqa li kellu illi l-Maltin jersqu aktar lejn il-Franċiżi u jidraw jgħixu l-ħajja ħielsa ta' dak il-poplu. Minn naħa, Għandek xi ħsieb f'rasek? Qal Napuljun li b'daqqa ta' għajn kien jintebaħ xi jkollu l-bniedem f'moħħu. Ili ntella' u nniżżel f'moħħi biex insib mezz li jgħaqqad malajr il-Maltin mal-Franċiżi, qal Ċensu Barbara. U x'inhu l-mezz li sibt? Għażel ftit żgħażagħ mill-aħjar familji Maltin u Ibagħathom Pariġi biex jidraw il-ħajja Franċiża u jitħarrġu fit-tagħlim tal-enċiklopedisti u jieħdu drawwiet ta' Franza. Imbagħad, meta jerġgħu lura hawn Malta, huma jkunu jistgħu jfissru l-ġid u r-riżq tal-ħakma Franċiża. Bonaparti ħares lejn Murat U dan mejjel rasu. It-tnejn fehmu kemm kien bil-għaqal il-ħsieb ta' Barbara. Fuq hekk, ħarġet stedina lill-familji għoljin Maltin biex jibagħtu lil uliedhom subien għat-tagħlim f'Pariġi. Eugène, bin il-Konti Manduca, kien wieħed mill-magħżulin. Il-Konti far, ħadha bi kbira, ma riedx jinfired minn ibnu, Tkellem u ħaqqaq, talab lill-ħbieb biex jgħaddulu kelma, iżda kollu kien għalxejn. Stedina ta' Bonaparti kienet ordni u kulħadd kellu jbaxxi rasu għaliha. Hekk, wara li Napuljun ħa l-armata lejn l-Eġittu, Il-Kurunell tal-Istat Maġġur u l-Kaptan Barbara telqu lejn Franza u ħadu magħhom mhux biss id-dispaċċ u r-rigali tal-Ġeneral imma wkoll iż-żgħażagħ kadetti, fosthom is-Sur Eugène, bin il-Konti Manduca. Il-ħakma Franċiża ma seħħitx għal qalb il-Maltin. L-ewwel nett għax fi żmien qasir nistlet taqlib kbir fil-ħajja u t-traġija tal-pajjiż. Imbagħad għax indaħlet wisq fil-ħwejjeġ tal-Knisja u fuq kollox għax il-kapijiet tal-gvern ma għarfux imorru għal għajn il-poplu. Żid madankollu il-ħami u l-għawar li nqalgħu minn taħt biex iwaqqgħu s-setgħa li Napuljun kien waqqaf f'din il-gżira. Kien għadu bilkemm telaq il-Gran Mastru Hompesch imkeċċi minn Bonaparte meta Anton Barbara u ħafna oħrajn fidili lejn l-Ordni bdew jikkonfoffaw biex iġibuh lura fuq it-tron ta' din il-gżira. Malli Napuljun salpa bl-armata tiegħu biex imur jaħbat għall-Eġittu, Ġorġ Barbara u xi wħud oħra mxaqilbin lejn l-Ingilterra bdew imexxu l-ħarira favur l-Ingliżi. Il-Malti minn dejjem kellu ġibda kbira lejn il-Knisja għax hi l-qofol ta' ħajtu. Fiha jieħduh l-ewwel darba li joħroġ mid-dar wara twelidu, jitrabba madwarha, il-qanpiena tagħha issejjaħlu filgħodu wara li jistenbaħ, terfgħu mix-xogħol f'nofsinhar għal fatra u tiġbru fid-dar filgħaxija għall-mistrieħ. U lilha? Lilna l-aħħar żjara li għamel wara li għala għajnejh għal dejjem. Għalhekk, il-kotra bdiet tidmeżmeż meta rat il-Franċiżi jonqsu mir-rispett lejn id-dar ta' Alla u ma jikkalkulawx lill-qassisin. Dawk tal-Kummissjoni tal-Gvern ma għamlu xejn biex jiġbdu l-kotra lejhom. Il-Ġeneral Vaubois, il-Kap tal-Gvern, kien gwerrier qalbieni, iżda bħala amministratur ma kellu xejn x'jaqilgħu. Il-membri tal-Kommissjoni kellhom moħħhom mimli bil-qawwa u s-setgħa tal-armata Franċiża. Mingħalihom ħadd ma kellu ħila jerfa' rasu quddiem dik il-qawwa u b'moħħhom mistrieħ b'din il-fehma, Bdew joħorġu digriet wara ieħor illi jolqtu l-knejjes u l-kunventi u l-beni tagħhom. Bdew ikeċċu minn din il-gżira il-kappillani tal-Ordni, il-qassisin u l-patrijiet barranin. Il-poplu iddarras. Għalqu knejjes u kunventi In-nies urew biċ-ċar li dak l-għeluq ma kienx għal qalbhom, bdew ineżżgħu l-monasteri, il-kotra, ix-xewxet, bdew jirkantaw il-ġid u l-fidet tal-knejjes. Bosta Maltin qalu, Sa hawn wasalna? Min igemgem, min jitmasħan, Min iħaqqaq illi l-Franċiżi, flok ħelsien, ġiebu magħhom madmad agħar minn tal-Kavallieri? Konna aħjar kif konna qabel? Mela x'inhu, konna aħjar kif konna qabel taħt il-Kavallieri? Wieħed kien jgħid lill-ieħor meta jiltaqgħu sejrin maġlin lejn djarhom. Intant, kienu reġgħu bdew il-laqgħat bil-moħbi. Il-ħbieb ta' Sur Slaw reġgħu bdew jiltaqgħu fl-ispiżerija tiegħu, kollha mimlijin daqq żballa għall-Franċiżi u kollha jidhrilhom li jeħtieġ jaraw x'jagħmlu biex jeħilsu mill-ħabel illi kulma jmur kien aktar jissikkalhom għonqhom. Lejla waħda, iltaqgħu għand is-Sur Slaw. Il-ħbieb tas-soltu, Ċensu Braret ta' Birkirkara, in-Nutar Żarb ta' Ħ'Attard, Dun Mikil Xerri ta' Ħaż-Żebbuġ u l-kbarat ta' Ħal Qormi, kollha jħampqu u jitmasħnu fuq l-imġieba tal-Franċiżi. Wegħduna x-xiwa u ħallewna bir-riħa. Qal Dun Mikil Xerri illi għalkemm dejjem żamm ruħu lura, kien dejjem imħejji biex Jagħmel dmiru għall-ġid ta' pajjiżu? Serquna, faqqruna, żebilħuna! Qabeż in-nutar. Kemm sejrin indumu naqilgħu fuq wiċċna bla ma nitkellmu? Staqsa Anton Barbara. Sakemm il-poplu jiddeċiedi illi ma jibqax il-sir u jgħid sa hawn wasalna! Ħa! qal Ċensu Borg, li kien jisħon u jaqbad bħan-nar tat-tiben. Mela jeħtieġ li xi ħadd ifisser lill-poplu kif inhi sewwa l-qagħda tiegħu taħt din il-ħakma l-ġdida! qal Dun Pietru Pawl Psaila, qassis għaqli, imdorri jqis u jerġa' jqis qabel jaqta'. Hu dmir Ta' nies bħalna li jmexxu l-poplu lejn il-ħelsien? Reġa' s-Sur Borg. Nuruh, iva, nuruh kif jeħles mill-madmad! Fenda Anton Barbara. Inħejju għal meta jasal il-waqt! Żied is-Sur Slaw. Dak il-ħin semgħu l-qanpiena tal-knisja ddoqq il-mogħta tal-imwiet. Il-kappillan Caruana radd is-salib u qal talba għall-erwieħ tal-purgatorju. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Għaddihom, O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jgħiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Hekk ikun. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Il-lejl it-tajjeb lilkom ilkoll. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Imbagħad, is-Sur Slaw mar inaddaf il-musmar tal-meċċ tal-kandelabru taż-żejt. Ħaġa li dejjem kien jagħmel meta l-ħbieb jibdew jitilqu lejn djarhom. Dawk malajr fehmu li s-Sur Slaw xtaq jaqta' fil-qasir, għalhekk qamu, sellmu bil-qalb lil xulxin u nperdu. Għallum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, isliem. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Galja, ddramatizzat